Hehehe! Setu aman em gavan gant brezhonegerien yaouank, ur strollad brezhonegerien yaouank a zo deuet da welet en Eurovision fenoz. Salut Salut pote Peseurt anv peus Ah Karim eo ma anv Karim Bah salut Karim Karim zo deuet gant... euh, eh, ah, ur sapre stamen, hein Te zo 'ba ar fan club kwa da vat. Ah bah ya ya, mais euh, plijout a rafe din euh, penaos euh, dont da vezañ prezidant etrebroadel ar fan club. Hag, euh, hag, hag aes. Euh, un doare euh, autographe peus déjà
Pas, pas c'hoaz, pas c'hoaz. C'hwi, c'hwi e fait des, euh, intéressé d'evit euh, kaout un autographe

Ah ya, un tammig, ya, ya, ya, gwir eo. Voilà, neuze lakaet peus, euh, lakaet peus o fulenn d'oc'h d'ober ar fulenn-se, quoi. Ya, bah, evel-just, evel-just. Bon, bah, trugaré. Bah, trugaré dit.
A plijadur et pas d'an nozvezh.
Trugaré.
Setu bah aze crogué de, en Eurovision da vague gant ar zonadeg kentañ. Ha batron eus bet da welet euh, war skramm vras an Eurovision e galleg. Hag evit ar brezhoneg e ba eret uh, gizata mont da furchal un tamm. Setu diomp da furchal ha da welet ma ve brezhonegerien erzal er pak ket bal evit gwelet eh ba, an abadenn e brezhoneg. Ha da welet piwe ar mika e brezhoneg.

Trankilik er c'hanapé, pe gant Alan Stivell, sellet deus al lid e brezhoneg. Ha gant ton a zo lañsus kenañ a gav din berzh deus graet ave en hanter-gourfenn diver. Setu We Are Demi a lec'h a zo

Allez, deomp da welet ar publik un tamm. Sell, sell, sell, hennezh a vo gwelet fall a-hed an nozvezh. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ha sell, hennezh n'eus banniel euh, Bro-C'hall hepken, hag en e-unan e war an tobogan. Aïe aïe aïe aïe, irig e vo an nozvezh melar deoc'h. Allez, discochez de Mother, présent les guerres azé, Diomdey. Alors voici autre chose, hein. Ata, sell 'ta piv a zo amañ Kevin Salut Kevin Mal en traoù Mon ara, mon ara, eh, pelle Roison ne mesra Bah Guré, t'es au 2 de The Brest Ah ouais, bah ya, vite en Eurovision, peta vez gret Hir e an hent, hir e an hent, evit ar brezhoneg, evel just Bah ya, re des stourm atav, mais bon, un moment, bon, vite poen et... Ouais, ouais, vite poen zo, euh, avait fait gwelet traoù à égalité war ar skram, hein Ah, c'est n'est ket à égalité, vite poen

Ah ya, ya, ya, evit euh, bah, cousin ar sonerezh ivez, hag euh, tout se quoi. Mais ouais, mais bon, équipé des man en traoù au moment, nous est... Euh... Ar skram zo brav atav.
Brawe, brawe, brav an amzer, ne ket yen an traoù. Euh. A goudarez ez eus tu chilaou euh, deus an Eurovision e brezhoneg ba an delten vihan aze? Ah oui, en ket Gure emañ skinet e brezhoneg hag e galet, me bon, an darn vrasan deus an dud a zo amañ, pe gure, au moins. war ar maez hag e plijus pegwir brav an amzer. Ma vefe bet fall an amzer e vefe bet an holl dud o welet an Eurovision uh, e, e brezhoneg. Bon, war ar skramm n'eo ket ken bras aze memestra. Petra a...
Mon arrive d'aveler de vrai Mike, euh, ouais ouais. Yeah, bah pas de... Ah non, n'eus ket brudérez, siwaz e pas d'an Eurovision. Kaout brudérez euh, e brezhoneg e vefe ket bet fall.

Hag euh, bevañ, enfin, eus Brest emaomp. Yon eo ket plijus bevañ e Roazhon, neuze kavez gwelloc'h bezañ e Brest. bevañ e Brest.
Ah, mais on avait tu de ghisser déjà. T'es au plac'h ar mor marteze Ya, c'est une
Ah, T'es au kentor euh, plac'h euh, ar sonerezh deus ar bet, pe plac'h euh, ar festounos, pe, pe plac'h en Eurovision d'avat Euh,

un istor farsus diwar-benn Steren Le Guillou Ah non, non, non, Miracle.
Non, non. Ah, mignonez da vat.
Ok, da vo un nebeud pintajou a goude e vo mat, Kevin. Setu Gwen 2D, 2D ar boesson. A ben ar pin. Setu, setu, made. Un tamm gwelloc'h ar sonerezh vraiment J'ai maigret d'ervo. Ah, sais-tu, tu ne vais à Tersi Tu ne vais en merdi, Gwen Ah, crampouise de Zarbro Euh... Da kalando poet déjà Ne gonzez ket brezhoneg Non. Te gonz brezhoneg un tamm. Uh, Genedig Deus pelec'h out deuet aze da welet uh, an Eurovision Deus Brest te ivez Te zo bet uh, Gant Kevin gantañ out bet N'eo ket bet re hir an hent Yon la re oa hir hein Oh bah sympa Chilaouet peus uh, Alvan hag Aez aet an hent Ah bah juste Je suis le rendre médecin ah bah oui euh, Daoviz Kompren a ran. Ha neuze, ba, de dout da danvat pe neuze ar, ar galet

Ma god da c'hod, da penaos da c'hod ? Te zo deuet da, da werzhañ ar redadeg amañ uh... Evit ober bruderezh. Ha neuze uh, tro teus bet da, da gejañ gant tu ne ouien ket tamm ebet petra eo ar redadeg Ba, kejet 'meus gant kastudierien benn ar fin, n'eus pe pep korn ar bed. Une nebeut anezho n'eus komprenet e oa uriez ouzhpenn e, Vrez- e, e Breizh. Ha klasket 'meus disachat anezho evit bon da, da gwell al Lora. e Gwitrek. Ok, bah fiscal, go remenez-vous. Uh, penaos, ne gav ket dit euh, a-benn ar fin an dud eus an estren vro a zegemer un doare esoc'h ar fait e vefe meur a yezh amañ e eget eus zoken ba, un dud deus France quoi. Bah ya war seblant, laouen int war seblant dizoloiñ ez eus meur a yezh e

Echu emañ. Leuniet vo hag uh, gortozet vo an disoc'hoù. Hag aet vo, ouais. C'est uh, birthday. Te zo vont a jom betek fin an disoc'hoù, me meus m'emañ fall an disoc'hoù ken kas. Boa, ret vo gortoz. Boa, gortozet vo. Ouian ket pegeit e ret gortoz, mais uh, vist ket din c'est en Eurovision. Duré c'hell bezañ un tamm torpenn al lodenn-se. Met al lodenn a-raok oa a dres ordinal. Broa, oa, broa, bon, bez... n'on ket... euh, n'on ket awenet gant an dra-se, bon, sympa, oa, ruzomant eo brav an amzer, quoi. Ha petra arrive ar c'hoaz euh, peger euh, Roazhon a zo penaos kêriadenn ar Boboed, un tamm Neuze euh, amañ e Roazhon d'ar sul da greizte, vez graet ar brunch Mont a rit d'ober brunch warc'hoazh euh, Oui, Anke, mais sur avalor ez int ar marc'had, vel ar boboed. Ah, bah, ya. Mais ar marc'had a zo d'ar zedan, normalement. N'e ket gwir.
Ouais, marc'had, marc'had al lissou. Re bresle d'ar zul. Euh, redez voti c'hwer, c'hwer, c'hwer. Tu redez voti c'hwer, mon. Pas vos kiné d'un reportage et oui, il m'en dit sort déjà, mais, mais voti c'hwer même sera.

A-dreñv a vo...
Chio a zo bet fañ c'est quoi chio euh, Chio c'est un chien, mais quand il est petit.
Allez, Diomnei, aziz eus ar plac'h hag a zo o klask kendrec'hiñ ar bed a bez e ret voti evit Fulen Fenoz. Sellit ta War ezoug emañ, war ar rouedadoù, amañ e tremen an traoù. Enez-Man, euh, Bro-Gembre, Bro, euh, Bro Cornouailles aze, Bro Iwerzhon, Italia, euh, Izelvroioù ha Bro Australia ivez. Ah yeah, t'es gré trop arbé déjà. Galicia hag Asturia ivez. Gasturia Asturia.
Ah, deux, deux sgwenn, deux sgwenn da welet aze. Kemennadennoù e pep lec'h hag an... War a seblant e Broselian respont a zo We can't vote in Australia, met n'eo ket gwir. What Perak ne c'hellfen ket vote Ouais, mais an Australianed a zo gise. Mais ar strollad a zo deus Bro Australia. Mais Sirou des mignonnettes, pe... Mais tud a zo medet gant ar bed keltiek, ar yezhoù ha tout. Hag sur on e vo graet ar pezh a lâr an deo. Setu, roet vez an urzhioù amañ gant Hélène. Perak eo bet lâret gant J.K. Rowling eg e ret votiñ evit Alvan hag Ahez ba a-drugarez da Hélène sur walc'h. Ba evel-just.
E-giz Jean-Yves an tamm nerzh an diabarzh, dezo e-barzh an traoù en em zilhañ a rez. An dev da welet uh, pennoù bras ivez. Hein? Lena Louarn a zo er vro. Sell a zegwenn, sell a zegwenn. Pennoù bras, pennoù bras ar vro a zo dedans-mañ. Evit en Eurovision en maman gant uh, Lena Louarn, uh, mon ara Ya, mon ara mat, ya. Vous aviez euh, vite pu emaoc'h o vont da votif enos Bah, evit poen euh, maison, je Ukraina. Ukraina Ya, setu, peger Bon, da gentañ em eus kavet n'eo mat, plijus. Hag euh, graet o deus anaoudegezh gant Alvan hag Aes. Hag ez eus ur gwir mignonez a zo bet euh, savet e ah, Ur gwir mignonez, aze emañ o teskiñ traoù. Euh, mignonez penaos euh, oh, gant te bet graet nozvezhioù asamblez, evañ banneoù. Setu ar pezh o deus graet, ya.

N'eo ket ne oan fall, n'eo ket gwir, met boutin quoi. Ah, ya. Klasel, da lâret eo ne vezent ket merzet e-touez ar re all. Hag bah, setu, mais bon, n'eus ket tu da... peurliesañ ar re a zo o tont war al leurenn memestra a zo bet dibabet e-touez ouzont ket pet kanta da kanerien ha tout, neuze... Hag amañ e oa divoutin gant uh, Alvan hag Aez. Ah ya, divoutin, ouzhpenn uh, uh, me gav eo merc'hed a-feson, hein, hag a zo uh, gwir merc'hed e gwirionez, hag a zifenn o mennozhioù, uh, o yezh, o vro, hag uh, Alvan a zo evidon uh, um, ur muzisian eus ar c'hentañ, uh, deuet eo a-benn e-unan, hag uh, ober uh, Ul liamm gant an terflac'h ha bezañ unvan ar pevar a oa dreistordinal.
Ha setu Tandei neuze Trugarez Lena Mann evet Aze petra zo c'hoarvezet euh, out bet stanket gant Facebook memes tra euh, Kopiañ pega euh, ar memes kemenadenn da tost hanter kant den hag on bet bloket gant Messenger Setu. Ben e fin, un eurvezh goude, pe un eurvezh hanter, euh, on deuet a-benn da gas d'an hanter-kant din, memes tra. Une tamm giz Donald Trump, quoi. Bah, ya, mais bon, euh, c'est-tu à Converse, hein, euh, en ini... euh, Make, make braves greet again.
C'est-tu à distro you a zo ganin, hein, euh, si si bribri Ah. mag go gyug nut, a zo o respondin. I, I can't vote. I have no nominee. Ah, you can. Oh, I have just done a post about it, Hélène. I don't watch Eurovision, but know lots of people who do. Oh, no, it's a bit too late, but it's not too late.
It's not too late. Ah, you, you are the mauvaise foi. Bon, allez, diomp dezhi euh, gwen da evañ ur banne peger aze e vo hir a-raok euh, kaout euh, an disoc'h.
Ah, mais fe laouen ivez bere bro Italia evit gwelet de Mika en noaz. Gwen, Gwen, Gwen, deus. Setu amañ Denis Marchand. Denis Marchand n'eus klasket euh, bah, mont kuit pour nous scroguer en interceden gant Lena. Mais en maman, si tu m'en vont da tapoun, non euh, Demat dehors Denis Marchand, euh, on doit Denis a zo Denis, Denis Marchand, a zo ben ar fin ur meska j'étais Denis, Denis Prijean à Guéric Marchand, Denis Marchand. C'est tu Diom da non Ah, demat dorn, Enez Marchand Klasket peus mont kuit aze tu Chantik pa oemp euh, o klask atersi ac'hanoc'h Ba ya, euh, la ya, vel just Skuizor gant ar c'hazetennerien marteze Non, non, ma de, ma de Reze zo klask cheu atao Ya, mais bon... Euh, Normale Normale Pas force penaos, non ket kazetenner Marteze ar guden ivez Bon Bon. Dija-du peus amañ euh, dedoc'h evit euh, an nozvezh a-bezh Laouen, se zo un abadenn a-feson peogwir euh, eo mil a-bouez euh, gwelet ur strollad deus Breizh barzh an Eurovision euh, evit an eil gwech hag euh, evit lakaat war wel ar yezh euh, ur bern, ur bern tud euh, o deus klevet brezhoneg evit ar wech kentañ benn ar film. Ar strollad, ar ganaouenn a oa leun a, ar startijenn, a, D'am soñj, marteze e vo tapet ul live. ba, gwelet vo. Ouais, ya, spi a zo neuze euh, e chomer betek fin an nozvezh. Da welet an dizou. Klask a rin, ya.
Da vo evañ banneoù. Ya.
Peger eo hir a-walc'h euh, penaos pa vez lakaet ar poinchoù war-lerc'h euh, lâret vez euh, ar bro-mañ neus lakaet da boent. ha setu. Ouzhpenn n'eo ket aes e brezhoneg e ur boeladenn atav evit kontañ ar poinchoù. An dra-se vo gwelet gant ar skipailh a ra

tra da cheñch penaos uh, evit ma vefe uh, Bro-France, Bro-C'hall dirak Bro-Alamagn a-drugarez des, des rouedad uh, etrebroadel. Trugarez, Hélène, laouen out
Ya Bon, bah, n'e ket bras bras euh, rouedad mignoned benef. Et marteze n'e ket mignoned ivez.
Ya, dam soñj e c'hellomp lavarout an dra-se.
Tout a reste dépité.
Bah, yeah, evel an an holl an Bah, setu, hein, evel boaz, evel evit ar brezoneg, e vorret euh, mont da rastella d'ar c'han e pep lec'h. euh, gant ar redadeg, gant pep tra. Ha, ha sur wall, euh, Jean-Michel Blanquer n'eus bet... euh, penaos Bon, c'hoant meus goût petra ar euh, Goulwena diwar-benn euh, bah, ar poentchou en eus tapet aze. Deomp dezhi da welet euh, e brezoneg.

Sacré Corée
Skarzhet on bet gant ar bac euh, gwenn evit euh, bezañ klasket mont da welet en Eurovision e brezhoneg. Chañchet kantved, mais n'eo ket chañchet d'an doareoù d'ober. Sonera suspense gant Denez Prigent.

Brezhoneg hag e Breizh a-bezh, e Breizh a-bezh. Er bed a-bezh evel-just, allez Salut Comment va largérec gwarion deus Roazhon Tapet ar maout Allez Tandei